L-Evanġelju ta' Sidna Ġesù Kristu skont San Ġwann, Kap 18. Kif qal dan, Ġesù ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-Wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda, dak li tradih, kien jafu l-post, għax Ġesù kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħa ġemgħa suldati u xi għases mingħand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesù, li kien jaf b'kulma kien ġej fuqu, mar fuqhom u qalilhom, Lil min qegħdin tfittxu? Huma wiġbuh, Lil Ġesù ta' Nazaret. U hu qalilhom, Jiena hu. Ġuda, dak li ttradih, kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesù qalilhom Jiena hu, huma resqu lura u waqgħu mal-art. Lil min qegħdin tfittxu? reġa' staqsiehom. U huma qalulu, Lil Ġesù ta' Nazaret. Ġesù weġibhom, Għedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak illi Ġesù kien qal, Minn dawk li tajtni, anqas wieħed biss ma tlift. Xmun Pietru kellu sejf, siltu u darab lill-qaddej tal-qassis il-kbir u qatagħlu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesù qal lil Pietru, Erġa' daħħal is-sejf fl-għand tiegħu. Forsi l-kalċi li tani Missieri ma nixorbux? Imbagħad, is-suldati u l-kaptan tagħhom, flimkien mal-għases tal-Lhud, qabdu lil Ġesù u rabtuh. L-ewwel ħaduh għand Anna, billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta parir lil-Lhud li jkun jaqbel li bniedem wieħed imut għall-poplu. Xmun Pietru u dixxiplu ieħor marru wara Ġesù. Dan id-dixxiplu kien midħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesù. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad, id-dixxiplu l-ieħor, li kien midħla tal-qassis il-kbir, ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru, Inti m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? Hu weġibha, Le, m'iniex. Il-qaddejja u l-għases kienu kebbsu n-nar mill-faħam. Għax kien il-bard, u qagħdu hemm għas-sħana, u Pietru wkoll qagħad magħhom għas-sħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesù fuq id-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesù wieġbu, Jiena tħaddidt fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallimt dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-Lhud kollha u bil-moħbi m'għedt xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni x'għadtilhom. Huma jafu x'għadt. Kif qal hekk, wieħed mill-għases li kien ħdejh ta daqqa ta' ħarta lil Ġesù qallu, Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir? Ġesù qallu, Jekk jien għadt xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn. Imma jekk għadt is-sewwa, għaliex terfa' idejk fuqi? Imbagħad, Anna bagħat lil Ġesù marbut għand Kajfa, il-qassis il-kbir. Xmun Pietru mela kien qiegħed hemm mas-sħana u qalulu, Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? Immu ċaħad u qal, Le, m'inix. Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatagħlu idintu qal, Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien? Pietru ċaħad għal darb'oħra u minnufih idden is-serduk. Imbagħad, ħadu lil Ġesù mingħand Kajfa għall-pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma ridux jitniġġsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-Għid. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom, X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? u huma wiġbuh, Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex nagħtuh f'idejk. Pilatu qalilhom, Ħuduh intom u ġġudikawh intom skont il-liġi tagħkom. Imma l-Lhud qalulu, Aħna ma għandna setgħa noqtlu lil ħadd. Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesù kien qal meta fisser kif kellu jmut, Pilatu raġa' daħal fil-Pretorju, sejjaħ lil Ġesù u qallu, Inti s-Sultan tal-Lhud? Ġesù wieġeb, Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok, jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb, Mela jiena Lhudi, Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f'idejja. X'għamilt? Ġesù wieġeb, Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-għases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f'idejn il-Lhud. Imma tabilħaqq, saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu, Mel int sultan? U Ġesù wieġeb, Int qiegħed tgħidu, Jien sultan. Jien għalhekk twelidt, u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità, u kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu, U l-verità x'inhi? Kif qal dan, reġa' ħareġ quddiem il-Lhud u qalilhom, Jiena ma nsib ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-għid. Tridunix neħilsilkom lis-sultan tal-Lhud? Hawn huma mill-ġdid bdew jgħajtu u jgħidu, Mhux lil dan, imma lil Barabba! Dan Barabba kien brigand.